ae mina iza swa ka cauke a ka youtube channel ya swa ka cauke tv um ni ba mandla ni vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga kota ku subscribe a ka youtube channel ya swa ka cauke tv loko a ri mina ni ni mi rhandza kusuka ndzeni ka mbilu ya mina because mi endla ku channel ya mina Yi kula yi languteka ku fana na tin'wanyana hambiswiritano a hi chanele ya mina ni ri wexe i chanele ya hina hinkwenu ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe hi masiku hinkwawo na ku invite van'wani ku va kota ku subscribe mi tlhela mi kota ku stream ti-videos ta ka swa ka Coke T_V mi nghena mi vona hi ndlela yo fana na leyi ni ba mandla ni vuyelela loko ku nga ri n'wina ni sure ku chanele leyiwani laha yi nga fika ko sweswi i nge yi nge se za yi fika kona se hikwalaho ka matimba ma n'wina no ni ni ba mandla ni vuyelela aka n'wina so namuntlha hikwalaho ka matimba lama mi nyikaka mona every time um ni decide ku ni ta endla um breakdown ya njhini yikulu from latest album ya ya ya ya h i v makhesa page eight um track ya kona track number three so namuntlha na ta vulavulanyana switsanana so ku na ti-point nyana timbirhi tinharhu leti ni nga fika ni ti draftanyana hansi ku ni ta kota ku ni vulavula nyana hi tona ma vo so matsongo machangani ni kombela ku mi nga rivali ku subscribe na n'wina mi nga se za ku mi subscribe ka ka channel swa ka chauki tv ni ba mandla ni vuyelela futhi na engeta okay loko track leyiwani yi nghenile wani ya njhini yikulu um yi ri mi ngo jiwani hi wa mina lowa dihloko i wa mina yimbelelane jiwani hi wa mina um that first part loko G1 Soul Makam va yimbelela kumbe HIV Markets loko va yimbelela yi yi yi yi sound as it's um i marito mo karhi lama ma lavaka ku ma yimbeleriwa hi ti-fans ta ta H_I_V Markets kumbe G1 Soul Makam va va va ti yimbelela va yimbelela marito lamaya va kha va va kha va ndhundhuzela artist ya vona ma swi twisisa. Um eminkarhini yo tala ku na marito mo karhi lama artist yin'wana na yin'wana yi ma tirhisaka ku va yi ti themendela hi wona ni tsundzuka Masobe Mode loko a ta humesa album um ingaku album number seven if I'm not mistaken ya ku na ku na track-e nyana yin'wana loko yi nghena yi ri swi endlekile nakambe vana va tatana. laha ku nga na tinhonga ni ku boluxila mina ni tinyume ku va michangani ni le kwihi kumbe kwihi ni nge tinyumi swin'wana swo yelana sweswo ma vo um i marito lama matswabe muti a ma tirhisa kumbe a nga fika a ma tirhisa ka ka risimu leriya ku a ti themendela hi mona and then vanhu van'wani na vona lava va n'wi va va seketelaka music wa yena obvious they will go for those words va fika va n'wi theme va themende matshopo hi mudambi hi marito lamaya so same applies aka soli makamba um va tirhisi marito mo yelana lamaya soli makamba loko yi nghena treke liya loko ri kuma yi tiva yi ri swi endlekile nakambe majito vona ni se wa nghena nyaka tlambi mavo i i intro ya vona loko se va va i marito mo i verse yo sungula loko va sungula ku yimbelela so i marito lama ma ma ma ma themendelaka soli makamu mara ma tirhiseka ngopfu hi ti hi hi ti-fans kumbexana hi ti vaseketeri va va vunanga bya Joan Soli makamu kumbe bya H_I_V Makhensa va nga ma tirhisa. ngopfu ku va va themendela nqambi ya vona okay mo ni ya ka layini yin'wanyana um ku na ngala ku na ku na ku na ku na layini yin'wana yi ngo nghala yi vomba exihlahleni um nhenha yi vonaka enyipini hi marito man'wani joan solomakam a va ringeta ku kombisa ku munhu loyi a nga na matimba kumbe munhu loyi a nga nyikiwa um artist leyi nga nyikiwa asayitini ra ku yimbelela yi vonaka hi leswi hi swi yimbelelaka yi vonaka hi mintirho okay mintirho ya ko hi leya njhani mintirho ya ko i ku va loko album yi humini yi trenda i ku va vanhu va va xava music wa wa artist yaleyo i ku va vanhu va vhotela artist yaleyo loko va yi nominate ma ni twisisa so i power leyi Joan Sol Makamba ringeta ku kombisaka yona ku ri okay mina ni na this power na nghena so ni na this power ni ti komba hikwalaho ka leswi mina ni ni swi producer-ku ni swi producer-la vaseketeri va mina kumbe ni swi pro ni swi producer-ku aka music wa xitsonga ma vo alright ni kombela hi ehlanyana ya hansi ku na layini yin'wani nga yi khota na yona yi munhu wo nyikiwa u twakala ne le nghomeni ku ri loyi a nga kopelangi ka munhu ma swi twisisa munhu wo nyikiwa u twakala ne le nghomeni ku ri loyi a nga kopelangi ka munhu and then loko se ehlanyana laha yi kombisa ku ri vanhu lava nga nyikiwangiki ne i vanhu lava va ku va fika va kopela nyakanyaka leyin'wana yi fika yi kopela leswiya munhu loyi un'wana a nga swi sungula mavo so this one it's a personal attack aka vanhu lava va kopelaka music wa solo makama va tlhela va kopela ti-artist letin'wana for an example ku na artist yin'wana a hi tiva yi tivaka kumbe ku na artist yin'wana yi tivaka ya vongo i magadafi mavo Uh, Magadafi he was copying is copying from Benny Mayengani that guy loko a yimbelela u ti endla Benny Mayengani like it's a known fact ya n'wi khumba this line na yena ku na artist yo fana na na na, na Mayanda ya ku na artist yo fana na mayanda is copying from matswa bemuda even though ku ri malume wa yena but the fact i ku is copying from matswa bemuda ku na artist yo nje hi vo oscar makamu is also copying from matswa bemuda uh, u tlhela kombisa ku role model ya yena i matswa bemuda but the fact i ku is copying from matswa bemuda and then ku va na munhu wo fana na mani na xindendefo witness mtileni va huma ka ngezi mani is also copying from matswa bemuda the way he sings swi twala nga koma matswa bemuda ma vo so joan solomakam va kombisa ku vanhu vo fana na na valava even though he didn't mention the names that i've mentioned here miko va ku ni ku yo ta mihleketo ya ku ti vanhu lava a mihleketweni ya mina ku ti ti-artist ta muxaka loku okay this artist hi vo lama mi ni va tiva ku ri this ones are copying from who who what what what like that like that ma vo so jiwan solo maka mi kombisa ku vanhu lava kopelaka munhu un'wana a va nyikiwangi munhu loyi a nga nyikiwa i munhu loyi a taku na swilo swintshwa ivi nyakanyaka leyin'wana yi fika yi nghena laha phakati yi fika yi kopela ma vo all right and then ku va na layini yin'wanyani Yi ngo, Swibejeli va ri team lavo hlanganisa byongo a va nga lunghi ka mina. Ma vo? Swibejeli va ri team lava va va va hlanga lavo hlanganisa swibejeli va ri team lavo hlanganisa byongo a va nga lunghi ka mina. Okay lexi nga ta ka mina emiehleketweni i a ka music wa Xitsonga hi na hi na ti-team kumbe a hi ri na ti-team to njhe Limpopo Poison. hi na team shirimani hi na beni mayingani qual two studio leyi va yi vitanaka b m q hi va na mm, mr post currently we're having mr post and his team even though eh, yi nge siza ku yi thyiwa ku vito but you can feel ku ri yeah there is a team yi- leyi nga va kona eh, in in next coming years ma vo so so ni maka it's an attack that one hi ku ya hi mina ya ku so makami xo va attack-a ku mina even though mo hlangana mi ri group kumbe mi ri team mi hlanganisa mihleketo a mi nge lunghi ka mina leswo le makama ri nga ta kombisaka swona and then sure ku u khumba ti ti ti ti ti ti-team leti ni nga vulavula hi tona laha because hi to ti-team leti ti tivekaka ka music wa xitsonga kumbe leti nga tiya kumbe ti nga duma ma vo and then ku ya va na track yin'wana ya ku Hi ku ku va ku ya va na layeni yin'wani ya ku swisin'wana swa wena a hi chayisi boteni u tlanga thyaka this one it's an it's a personal attack to his enemies dyi attack-a G one dyi attack-a ti-enemies ta tona lava vo ngo hina a hi chayisi swilo swa G one Solly Makamba kumbe because u tlanga thyaka because byo ti kombisa ku a ti xaveleli vanhu vo fana na valavo mo ni ehlanya na ni ya hansi ku va na layeni yin'wani yi ngo van'wani. va swi lava ku ri mina ni va befanyana mara a ni swi lavi na tona laha ko vheti ku ta mihleketo ya hangalasa u ta na kofi na un'wana munhu ni nga ta ka ni nga n'wi vuli hi ku na yena mara wa ka makamu na yena ma vo because these guys minkarhini yo tala va tshama va kha va munhu ku va va na marito mo karhi lama va ma tirhisaka va ma tirhisela ku dyiwa nsoli makamu like va n'wi bifa or va n'wi vulavula hi swin'wana so soli makamu u kombisa ku Van'wani va swi lava ku ni va bifanyana mara a ni swi lavi ku na na a ni swi lavi na tong hi ndlela yin'wani wa swi tiva ku ku na vanhu vo karhi lava n'wi bifaku but a nga swi lavi ku va hlamula hi mhaka ku va va lava ku duma hi yena kumbe va la ta pfuka hi yena hi marito mo njhe hi malamo ma vo and then ku va na layeni yin'wani yo ho thwa bye bye ka swilo swa soli mina se na huma a na ha support and then layeni leyi landzelaka yi ku loko mi ni langutisini mi ni vona ni ri munhu wa njhani. mi ni vona ni ri munhu wo xavelela na ma vo ivi loko se i ehlana na layeni liya yi tlhe yi kombisa ku xinyenyani a xi chavi ku rhavi ri nga tsemeka kumbe ri tluka ri nga tsemeka kumbe sinya wu nga tsemeka loko ri i xinyanyana lexa xi ri le henhla ka sinya lowuya because xi tshembe tipapa swi vula yini sweswo. Swi vula ku Joan Soli Makam a nga chuhi ku ri mani wa n'wi sapota mani a nga n'wi sapoti because nyiko ya yena yi ta n'wi vulavulela nyiko ya yena hi yo yi nga ta endla ku vanhu va n'wi rhandza a nga rhandziwi hi ti-likes ta ta ta ta swa ka Chauke kumbe hi ti-likes ta ta mani mani mani ma ma ni twisisa leswi Joan Soli Makam va ringeta ku kombisaka swona ka track leyiwani ya engine yikulu. ma vona so lexi mi ni nga xi vulaka aka aka this song ya um, h i v makhese page 8 njhini yikulu it's a nice song risimu leri i risimu ro ro ro tithemendela hi g1 mara a kha a tsakela ngopfu ku a themendeliwa hi marito lamaya hi ti-supporters ta yena ku tlhela ku va ku ri na marito mo tshinya ma kha ma tshinya ti-enemies ta yena kumbe ti-fake fans ma vo because ku na part leyo bye bye ka swilo swa soul a na ha a na ha chayi swilo swa yena a na ha chayi swilo swa yena swi nga ta lava ku ri i munhu loyi a ri fan ya soul makama but and then i va decide ku okay I'm leaving team G1 hi ndlela yo fana na yaleyo ma vo hi ndlela yin'wani i xitshinyo xo karhi na ku vanhu va swi tiva ku solo makamu a nga ti tshegangi hi vanhu van'wana u ti tshegi hi nyiko leyi a nga na yona hi leswi mina ni nga fika ni swi kuma aka trick leyiwani ya injhini yikulu ya solo makamu ya h i v makhese page eight matsongo machangani ta kombe ku mi nga rivali ku subscribe ka youtube channel swa vachauke t v loko a ri mina ni khensa ku va n'wina mi nyike tindleve na matihlo na miehleketo ya n'wina mi kota ku mi vona